Bäş asyr bäri onuň ýaly akyldar, onuň ýaly zehinli, onuň ýaly başarnykly hiç kim bu dünýä gelen däldir. Ol bir müň dört ýüz elli ikinji ýylyň on bäşinji aprelinde Fransiýada eneden dogulýar. O barada şulary aýtsam belki tanarsyňyzam. Ol astronom, binagär, oýlap tapyjy, matematikçi, anatomiýaçy, sazanda, heýkeltaraş, filozof, suratkeş we ýazyjy. Onuň iň meşhur dünýä belli eserleri Witruwius adamy, Mona Lisa eseri we Soňky agşamlyk nahary ýaly dürli gözlegleri we oýlap tapyşlary bilen tanalýan dünýäniň gelmiş-geçmiş iň uly suratkeşi we zehini Leonardo da Winçi. Onuň hakyky ady Leonardo Diser Piero da Winçi. Aslynda bu zehin barada sagatlarça gürrüň bersegem azdyr. Bu gün sizlere bu zehiniň durmuşy we eden işleri barada gysgaça gürrüň bermekçi. Taýyn bolsaňyz, wideomize başlalyň! Anyk subutnamalar bolmasa-da, Leonardonyň ejesi Pieranyň eýeçiligindäki Orta Gündogarly guldugy çak edilýär. Kakasy Leonardonyň doglan ýyly Alberta atly ilkinji aýalyna öýlenýär. Leonardo bäbek wagty ejesi tarapyndan ideg edilipdi we ejesi başga birine durmuşa çykyp, goňşy oba göçdüler. Kakasynyň käwagtlary gelip gitýän enesiniň, ýagny mamasynyň öýünde ýaşamaga başlady. Wagtal-wagtal Florensiýa kakasynyň öýüne gidýärdi. Kakasynyň ilkinji aýalyndan çaga bolmansoň, maşgala kabul edildi. Ýöne atasy, ýagny kakasynyň dogany Frençeskadan başga hiç kimden mähir, söýgi almady. Ol bir müň dört ýüz altmyş altynjy ýylynda Floransiýa gitdi. Nikasyz doglan çagalar uniwersitetde okamak gadagan edilendigi sebäpli, uniwersitetde okamak mümkinçiligi ýokdy. Kakasy Leonardonyň suratlaryny şol döwrüň meşhur suratkeşi we heýkeltaraşy Andrea del Werroçiä görkezende, Werroçiä ony şägirt edip ýanyna aldy. Ussahanada diňe surat çekmegi däl, eýsem, lira çalmagy hem öwrendi. Ol, hakykatdanam, gaty gowy çalýardy. Ol bir müň dört ýüz dogsan, bir müň dört ýüz dogsan bäşinji ýyllarda eden işlerini we çyzuwlaryny depdere bellik etmegi endik edinýär. Ynsanlyk taryhyndaky iň meşhur eserlerinden biri bolan Mona Lisa eserini bir müň bäş ýüz üçünji ýylda işläp başlandygy bilinýär. Bu suraty gutarandan soňra hiç haçan ýanyndan aýyrmandyr, bütin gezelençlerinde hem ýanynda äkidendir. Bir müň bäş ýüz dördünji ýylda kakasy ýogalandan soňra bolsa ol Floransiýa gelmeli boldy. Kakasyndan galan miraslary almak üçin doganlary bilen söweşdi, ýöne eden tagallalary netijesiz boldy. Şeýle-de bolsa oňa söýgüli atasy, ýagny kakasynyň dogany oňa hemme baýlygyny goýdy. Leonardo bir müň bäş ýüz altynjy ýylda bir Lombardiýa aristokratyň ogly bolan kont Frençesso Melze bilen tanyşdy. Melze durmuşynyň galan pursatlaryny Onuň iň gowy okuwçysy we iň ýakyny boldy. Bir müň bäş ýüz on üç, bir müň bäş ýüz on altynjy ýyllarda Rimde ýaşady we Rim papasy üçin döredilen dürli taslamalara gatnaşypdyr. Anatomiýada we fiziologiýada işlemegini dowam etdirdi, ýöne Rim papasy oňa jesetleriň üstünde işlemegini gadagan etdi. Patyşa Fransis I-den Fransiýanyň suratkeşi, binagäri we inženeri bolmak üçin gelen çakylygyny kabul etdi. Leonardo da Winçä uly haýranlyk duýan patyşa onuň ýanyna ýygy-ýygydan oturmaga gelerdi. Sagal ysmaz bolanyndan soňra Leonardo da Winçi iň köp ylmy işleriň üstünde işledi. Bu zehinli adam özüni illetmegi, elleşmegi halamaýardy. Ägirt suratkeşiň frijit bolanlygy, ýagny jynsy islege sowuk-sala garamak hassalygy barlygy bilinýär. Bilinmeýän bir kişi tarapyndan Leonardo da Winçi gomoseksual, ýagny geý höküminde hem günäkärlendi we Floransiýadaky gije garagullary tarapyndan gijeleri, gündizleri mydama yzarlanmaga başlandy. Leonardo da Winçiniň ynsan bedeniniň üstünde geçiren gözlegleri. Leonardonyň adam bedeni baradaky biliminiň düýbüni şekil eskizlerini öwrenmek bolupdyr. Ynsany, mümkin boldugyça janly we bütin hereketleri, hakykata ýakyn ýagdaýda çyzmak üçin daşky görnüşi ýeterli görmändir. Bedeniň içini görmek, süňkleriň, myşsalaryň we bogunlaryň biri-birine bolan baglanyşyklaryny öwrenmek isledi. Anatomiýa gözlegleri gitdigiçe köp wagtyny sarp edenligi üçin, aýry bir gyzyklanma ýagdaýyna gelendir. Ýaňy wideomyzyň başynda Leonardo eden işlerini we çyzuwlaryny depdere bellik edýärdi diýipdik. Leonardonyň ýazan depderleri günümizde-de British Library we Wiktoriýa Albert muzeýinde saklanmakdadyr. Ýöne onuň depderleriniň biri ýigriminji, ýigrimi birinji asyryň iň uly zehinleriniň biriniň elinde bardyr. Leonardonyň Codex Hammer atly bellik depderi Bill Geýts tarapyndan otuz bütin ondan sekiz million dollara satyn alyndy. Bu ýetmiş iki sahypalyk depderde asman näme üçin mawy, Aýyň parlaklygy we suwuň hereketiniň işleýşi we başga-da birnäçe ylmy tema ýer almakdadyr. Geliň indi bolsa Mona Lisa eseri we Soňky agşamlyk nahary atly eseriň üstünde Durup geçeliň. Mona Lisa. Mona Lisanyň sag gözünde L we W harpynyň barlygy orta çykdy. Bu harplary tapan Silwano Winçenti Leonardonyň bu harplary näme üçin bu gözüň içine ýerleşdirdi, o barada bolsa anyk maglumat ýokdur diýdi. Mona Lisa eseri iki sapar ogurlandy, bir sapar bolsa kislota bilen ýok etmäge synanyşdylar. Leonardo ýazgylarynyň ogurlanmagyndan we okunmagyndan gorkup, ony tersden ýazýardy. Mona Lisanyň arkasyndaky köpriniň aşagynda sanlaryň barlygyny orta çykardylar. O sanlary has hem dury görenimizde, ýetmiş iki sanynyň barlygyny görýäs. Leonardonyň ýanynda işlemäge başlan, onuň okuwçysy bolan Melzi kämillik ýaşyna ýetende gaty ýaramaz bolupdy. Bu sebäpden Leonardo da Winçi oňa Salaý, ýagny Kiçi şeýtan lakamyny dakýar. Köp kişä görä, Salaý, Leonardo da Winçiniň okuwçysy, ylham çeşmesi, söýgülisi ýa-da üçüsi-de birbadady. Salaýy birnäçe portretde çyzan Leonardo Onuň bilen bir gatnaşygy bolup bilermidi? Meselem, Leonardo bilen Salaýynyň ýer alan bu suraty näme üçin çyzylandygy bilinmeýär. Meselem, Salaýynyň ýeke özi çyzylan bu eseri täsin syrlary içinde saklaýan bolup biler. Hawa, edil pikir edişimiz ýaly-da boldy. Portredi Mona Lisa portredi bilen deňeşdirilende, Burun, eňek, ýüz ölçegleri, gülüşi ynanyp bolmajak derejede bir-birine meňzeşdi. Salaýyny iň ajaýyp surat bilen ýaşatmalydy we Leonardonyň Salaýa beren hormatyny görkezmelidi. Bu eseriň ady Salaýy bolmazdy, sebäbi bu lakamy bilýän adam köpdi. Munuň ýerine meniň kiçi şeýtanym manysyna gelýän Mona Salaýy Adyny kodlap, Mona Lisa adyny täzeden goýýar. Portredi gapdalyndan aýna görnüşine seredenimizde bolsa, bir täsin, gorkuly bir zadyň barlygyny görüp bilýäris. Soňky agşamlyk nahary. Bu surat geçmişde-de, we günümizde-de hemmeleriň ünsüni özüne çekýändir. Bu surat bir müň dört ýüz dogsan bäş, bir müň dört ýüz dogsan sekizinji ýyllarda tuwala, ýagny portret höküminde däl-de, diwara çekilendir. Leonardo bu eseri Milanda ýerleşýän Maria delle Grazie monastyrynyň nahar iýilýän otagynda çekipdi. Ynanja görä Hezreti Isa rimli esgerler tarapyndan tutulmazyndan bir gün öň Resullary bilen iýen iň soňky agşamlyk naharyny aňlatmakdadyr. Bu suratda Hezreti Isanyň boýnunyň eýik bolmasynyň sebäbi stoldaky bir kişidi. Bir dönük sebäp bolýandyr. Hezreti Isa resullarynyň garynlaryny doýranyndan soňra olara şu sözi diýýär. Dogrymy aýtsam, Size şuny diýmek isleýän. Araňyzda biri meni ele bermek isleýär. Bu sözlerden soňra hemmeler haýran galanlygyny görüp bilersiňiz. Çünki, bu aralarynda bir dönük bar diýmekdi. Saçak başyndakylar muňa hiç hili many çykaryp bilmändiler. Suratda Peter elinde byçak bilen gaty gaharly ýagdaýda dur. Resullaryň arasyndaky ady Merýem diýlip bilinýän kişi bolsa, boýnuny egip dur. Haýranlyk bilen bakan Judasa seredeniňizde, Sag elindäki puly görüp bilersiňiz. Rimliler oňa Hezreti Isa dönüklik etmek üçin beren bolup bilerler. Judasyň dönükligini bildirýän başga bir ýagdaý-da bar. Hezreti Isa käsesine sag elini uzadan wagty Judasyň hem elini uzadandygyny görüp bilersiňiz. Bu gaty uly bir hormat goýmandygynyň alamatydyr. Elinde bıçagy tutan kişini, ýagny Peteri dönük hökmünde görüp bilersiňiz. Emma bu aziz Peter Hezreti Isanyň goragçysy, dosty, iň ynanýan adamy. Peter bu ýerde saňa kim dönüklik edip biler, aýt hany maňa diýen ýaly seretmekdedir. Indi bolsa surata has ünsli seredeliň. Hezreti Isa bilen Merýemiň bir-birine sazlaşykly bir ýagdaýda duranlygyny görüp bilersiňiz. Üstündäki eşikleri we bakyşlarynyň hemmesi bir-birine sazlaşyklydyr. Bulary bir-birine ýakynlaşdyranymyzda bolsa, ajaýyp bir sazlaşyk içinde galýarlar. Elleriniň bir-biriniň üstüne gelmesi, Merýemiň başynyň Hezreti Isanyň egnine goýmasy, eşikleriň bir-birini tamamlamagy kemsiz ýagdaýda Bir-birine sazlaşýarlar. Hezreti Isany göni merkeze alan Leonardo matematikany söýýän bir zehindi. Ol eserlerinde matematikany hem ulanyp, deňi-taýy bolmaýan eserler döretdi. Leonardo da Winçi eserlerinde, suratlarynda aýyň usulyny has köp ulanypdyr. Bu bolsa suratlary başga bir ölçegde görmegimize sebäp bolýar. Leonardonyň suratlaryny aýna usuly bilen bir-biriniň üstüne getirenimizde, başga bir suratyň dörändigini görýäs. Bu usul bilen soňky agşamlyk nahar eserine ünslije seredenimizde, Leonardo hem bu suratda özüne ýer berenligini görüp bileris. Bu suratda iň gorkunjy bolsa, gizlenen başga bir zat. Şeýtany bir zat. Ellerini iki gapdala açyp, şahalary görünýän birini görýäris. Bu suratda başga bir syrlaryň biri-de suratdaky resullaryň ellerini we iýen çöreklerini notanyň bäş çyzgysyny çyzyp, nokatlary goýanymyzda bir saz orta çykýar. Ýöne has takyk öwrenmegimiz üçin Leonardo ýazgylaryny sagdan çepe ýazýanlygyny ýadymyza salalyň. We tersine seredenimizde bu kyrk sekiz sekuntlyk saz orta çykýar. Leonardo da Winçi. Beýik akyldar, beýik zehin, deňi-taýy bolmaýan adam bir müň bäş ýüz on dokuzynjy ýylyň ikinji maýynda aradan çykýar. Seredip görmeýänlerden, gürläp diňlemeýänlerden, elläp o duýgyny duýmaýanlardan uzak duruň. Durmuşda doýmagy bilmeýän bilesigelijilik Içinde bol. Näme etjegini gowy bilýän bolsaň, gidip ony etmegiň näme manysy bar? Başga zatlar et, has gowy bolar. Bu sözleri aýdan, elbetde, Leonardo da Winçi.